Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dobausse schneit et, et ass kal, fir äis Joreszäit aussergewéinlech kal, a mär solle elo de Bilan maache vun enger op der enger Säit Regierungspolitik vun deene leschte fënnef Joer an op der aner Säit awer och vläit kucken, wat mir als Lénk an där Institutioun Chamber an där Zäit gemeet hunn. Dës Regierung ass ugetratt mam Usproch, d'Fënstere grouss opzemaachen an de Mief vun 30 Joer CSV-Dominanz aus den Instutiounen erauszedrécken. Mär hunn als éischt Reaktioun op dat Bild an enger Pressekonferenz gesot, Datt Fënsteren opmaache fir ze lëften duerchaus kann eppes Interessantes sinn, mee datt mer mussen oppassen, datt net déi sozial Keelt an eist Land erakënnt. An dat ass geschitt. Déi sozial Politik, déi d'Regierung, oder déi Politik, déi d'Regierung, déi nei, gemeet huet, war déi al. Se huet ugefaange mat engem Spuerpak, engem Spuerpak vun 258 Mesuren, déi jiddweree méi oder manner betraff hunn. Mee wa jiddweree méi oder manner betraff ass, dann trëfft et déi, déi ënnen op der sozialer Leeder sinn, däitlech am stäerksten. D'TVA ass erhéicht ginn. Déi onsozialste Mesure, well grad d'TVA déi Leit mat klengem Akommes wesentlech méi betrëfft wéi Leit mat groussem Akommes. D'Kannergeld ass reforméiert ginn, an ënnert dem Virwand vun enger fortschrëttlecher Reform, wou da jiddweree Kand dat selwecht soll wäert sinn, ass eppes erauskomm ënnert dem Stréch, datt eng Spuermesure ginn ass, dat heescht, datt de Staat manner Suen an d'Kanner investéiert. D'Familljenzoulagen hunn zënter 2006 20 Prozent u Wäert verluer, d'Studentebourse si gekierzt ginn, si reforméiert ginn, wéi si da gesot hunn, mee a Wierklechkeet war et eng Kierzung. Déi Regierung, déi esou dacks gesot huet, datt si wëll an d'Zukunft investéieren, datt se wëll an déi Jonk investéieren, huet de Géigendeel gemeet. Se huet bäi de Kanner gespuert a se huet bäi de Studente gespuert. An esouguer an deene Reformen, déi an deene leschte Méint ëmgesat gi sinn, huet een andauernd nach d'Logik vum Spuere gemierkt. Dat war bäi der Pflegeversécherung, De Fall, wat en Desaster ass, an d'Ëmsetzung dovunner ass nach méi en Desaster. Et huet een et awer och beim Spidolsgesetz gemierkt, wou et drëm, wou et net drëm gaangen ass, déi beschte Qualitéit fir eis, fir d'Leit am Land ze assuréieren, mee wou et drëm gaangen ass, e Maximum u Better ze definéiere fir, fir kënnen als Etablissement hospitalier ze gëllen. Dat ass net e Fortschrëtt, mee et ass en Ausdrock vu sozialer Keelt. An déi Fro, déi een der Regierung stelle muss, ass, Gëtt et, geet et dem Land da lo besser wéi viru fënnef Joer? De liberale Premierminister Bettel seet, Jo, natierlech, et geet em besser. De Chômage ass e bëssen zeréckgaangen, mir hu gigantesch Wuesstumszuelen, d'Staatschold ass am Grëff an d'Finanzmäert ginn eis lo Rem en Triple A, an dat ass jo dat wat anscheinend zielt. Mee déi wierklech Fro ass, geet et de Leit an dësem Land da wierklech besser? De Chômage, 5,6 Prozent, ass nach ëmmer, wann een et op déi lescht Joerzingte kuckt, erstaunlech héich, trotz deem gigantesche Wuesstum. An all Indicateuren, déi mer op Bréissel schécken am Kader vum Semestre européen, soen, datt mer elo am Gaang sinn, ongeféier op deen niddregsten Taux vu Chômage ze kommen an 2019 an 2020 soll de Chômage erëm klammen. Ass dat nohalteg? Wann den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg esou héich ass wéi na ni, zënter deem e gemooss gëtt, Da geet et de Leit am Land net besser. A wann 12 Prozent vun deene Leit, déi schaffen, dem Aarmutsrisiko ausgesat ginn, dann hu mer e Problem. An der Chamber hu mer eng Interpellatioun gefrot zum Phänomen vun de Working Poor. A mir hunn och Alternativen Ugebueden. Mir hu Propositione gemeet. Mir hunn d'Propositioun gemeet, fir de Mindestloun esou ze héijen, datt en endlech iwwert der Aarmutsgrenz läit an iwwert dem Risiko vu sozialer Ausgrenzung. Wat huet d'Regierung gemeet? Den zoustännegen Aarbechtsminister Nicolas Schmit huet fonnt, dat wier ze verwerfen. Dat wier keng sou gutt Idee. Elo, kuerz virun de Walen, entdeckt d'LSAP bemol erëm de Mindestloun an huet iergend eng abstrakt Zuel, 100 Euro soll de Mindestloun da lo netto fir d'Leit méi ginn. Woubäi d'Fro awer net beäntwert ass, mee déi 100 Euro netto, ass dat dann iwwert dem Aarmutsrisiko? A wann een et rechent, nee, 100 Euro netto méi heescht net, datt een, dee 40 Stonne schafft an de Mindestloun kritt, datt deen net méi dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. An dat ass dach awer e Problem. Mär ginn als Lénker dovunner aus, datt all d'Wäerter, déi materiell an déi immateriell, duerch déi mënschlech Aarbecht geschafe ginn. A wann e Mënsch 40 Stonne laang schafft, dann däerf deen, net dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, net an engem Land wéi Lëtzebuerg, déi selwecht LSAP, déi elo zënter 14 Joer an der Regierung ass, huet duerch hire Wirtschaftsminister a Spëtzekandidat Etienne Schneider verlautbare looss, datt ee mol misst erëm iwwer d'Aarbechtszäitverkierzung schwätzen, elo kuerz virun de Walen. Virun engem Joer hat e jonken Aarbechter eng Petitioun agereecht, déi all Rekorder gebrach huet an déi eng gewerkschaftlech Fuerderung versicht huet ëmzesetzen, nämlech déi vun der sechster Congéswoch vun 30 legalen Deeg. Mär hunn déi Propositioun och gemeet an der Chamber am Kader vun enger Debatt. A wat huet d'Regierung gemeet? Huet fonnt, dat wier net adaptéiert. Eng Congéswoch méi. Mir hunn d'Propositioun gemeet am Kader vum vun der Reform vum PAN-Gesetz, wou vun de Leit méi Flexibilitéit deene Leit, déi schaffen, gefuerdert gëtt, hu mär d'Propositioun gemeet fir d'Aarbechtszäit, wa méi Flexibilitéit gefuerdert gëtt, mee da soll d'Aarbechtszäit op 39, 38 respektiv 37 Stonne reduzéiert ginn. A wat huet d'Regierung gemeet? Se huet fonnt, dat wier net adaptéiert. Wann zënter 40 Joer d'Aarbechtszäit ëmmer op deem selwechten Niveau bliwwen ass an nëmmi ugepasst ginn ass un d'Produktivitéitsentwécklung vum Land, dann hu mär e Problem. An dat Argument, wat ëmmer benotzt gëtt, vu verschiddene Kräften, datt eng d'Reduzéierung vun der Wochenaarbechtszäit, datt dat net d'Léisung wier. Deene muss een äntweren, mee an Däitschland, wat jo Exportweltmeeschter ass an der Industrie, d'IG Metall, do gëtt et eng 35 Stonne Woch a si hu lo iwwer eng 28 Stonne Woch negociéiert. An ech mengen, datt et duerchaus néideg ass, datt mer hei zu Lëtzebuerg erëm iwwert d'Aarbechtszäitverkierzung schwätzen, an dat och an enger seriöer Form. Geet et dem Land besser duerch déi lescht Fënnef Joer duerch d'Aktioun vun der Regierung? Verschiddene Leit jo. Et gëtt de Steierkaddoe si gemeet gi fir grouss Entreprisen a Multinationaler. Dat ass geschitt. Mir hunn eng Steierreform gehat, wou de Gewerbesteier weider erofgesat ginn ass a wou csv souguer gefuerdert huet, mee et muss een d'Steieren nach weider erofsetzen, fir datt mer nach méi kompetitiv ginn, datt nach méi Entreprisen op Lëtzebuerg Kommen, mir hunn den europäesche Steierdumping weider ugefeiert, dat kann net d'Léisung sinn. A gläichzäiteg ass d'Afhängegkeet vun eiser Ekonomie vun der Finanzplaz ëmmer weider gewuess. Den Etienne Schneider, den. lo rëm säin Sozialismus entdeckt huet, virun huet virun 3 Joer gesot am Bezuch op d'ABBL, dat ass d'Lobbygrupp vun der Finanzplaz, datt d'ABBL fir d'Regierung de Premier Conseiller de Gouvernement wier. Dat ass Wahnsinn! Dat ass einfach nëmme Wahnsinn an et weist a wéi wäit eis Ekonomie an eist Land ofhängeg ginn ass vun där Finanzplaz, déi sech hir eege Gesetzer entretemps schreift. Mär mengen, datt mer eng Exit-Strategie brauchen. Mär mussen erauskommen aus där Ofhängegkeet. Mär mussen eng aner ökonomesch Basis opbauen an eisem Land. Dat geschitt net vun engem Dag op deen aneren, mee et muss ee sech zumindest d'Bewosstsinn dovunner hunn, datt dat de Wee ass, an dann zesummen doru schaffen, fir dohinner ze kommen. Ee vun deene Grënn, firwat et vill Leit, datt vill Leit d'Enner um Enn vum Mount net zesumme kréien, ass, an d'Carole huet dat brillant beschriwwen, ass d'Wunnengssituatioun. D'Wunnengspräisser sinn an deene leschte 10 Joer ëm 42 Prozent geklommen an d'Léin ëm 13 Prozent. Dat ass eng einfach Rechnung, ëmmer méi e groussen Deel vun deem, wat een ausgëtt, Ass fir Loyeren, respektiv ass dofir do, fir Prêten zeréckzebezuelen. Mir hunn dozou zwou Gesetzespropositiounen gemeet. D'Avisë sinn do vun den Institutiounen, oder zumindest bei engem vun den Institutiounen. A mir hätte gär, datt dat elo emol endlech an der Chamber diskutéiert gëtt, net abstrakt Diskussiounen, mee konkret Virschléi, déi mär gemeet hunn, déi mär entwéckelt hunn, well et gëtt héich Zäit, datt mer dee Wunnengsproblem endlech seriö uginn. Mir hunn zu Lëtzebuerg e gigantesche Wuesstum, deen onvergläichbar ass mat anere Länner, gedriwwe vun enger Finanzplaz. A mer stellen awer fest, datt, wann et ëmmer méi Leit gëtt, deenen et net esou gutt geet, dann ass eppes Wesentleches geschitt, dann ass nämlech dat Band tëschent Wuesstum a Wuelstand Zerrappt. An dann hu mär hei am Land e ganz seriöe Problem. A lo ginn et puer Äntwerten dorobber. Déi eng soen, mee mer brauchen dee Wuesstum, fir eis Pensiounen ze halen. Dorauser kann ee jo da schléissen, datt eis Pensiounen a Gefor wieren, wa mer dee Wuesstum net méi hätten. An domat ass eppes Fundamentales falsch an där doter Analys. Eis Pensioune baséieren op engem solidaresche System, deen universell ass. An et ass e System, deen ëmverdeelend a verdeelend wierkt. Mir brauchen net e gigantesche Wuesstum, fir eis Pensiounen an Zukunft ze halen. Dat ass eng Fake News, déi d'LSAP do verbreet. An csv, wat soe si? A si hunn déi wonnerbar Idee, datt de soziale Fortschrëtt an Zukunft dee wier, datt ee misst un de Pensioune fréckele goen a konkret méi laang schaffe fir manner héich Pensioun. Dat ass d'Äntwert vun der csv. Mär leenen dat kategoresch of. Mär hu Reserve vun de Pensiounen, déi véierennhalleft Joer laang duerginn. An Däitschland sinn déi Reserven do fir véier Wochen duerzegoen. Mir hunn also Sputt. A wa sech mëttelfristeg e Problem stellt, da muss mer driwwer diskutéieren, wou mer nei Recetten hierkréien. An dat hu mer och schonn 2011 proposéiert bei der éischter, bei der éischter Pensiounsreform. An déi ginn et, an do gëtt et Sputt. A mir hunn do mat de Gewerkschaften zesummen nei Propositiounen entwéckelt, wéi een an Zukunft kann nei Recettë generéieren an domat eise gutt funktionéierende Pensiounssystem stabil halen an och an der Zukunft mëttel a laangfristeg ofsécheren. Well beim Wuesstum gëtt komescherweis vun all deenen Acteuren eng Fro net gestallt, an dat ass déi, Wie profitéiert dann zu Lëtzebuerg vun deem Wuesstum? Op der enger Säit ginn et ëmmer méi Leit, déi net eens ginn, déi d'Enner net méi zesummekréien, op där aner Säit gigantesch, gigantesch Beneficer generéiert. Mir mussen de Wuesstum anescht denken, mir mussen an eng aner Richtung goen a mir hunn dozou an der Chamber, a mer wäerten och an eisem Wahlprogramm do ganz konkret Propositiounen maachen. Wësst der, wat mär opgefall ass an deem leschten, an deem leschte Joer oder an de leschten zwee Joeren? Wat mengt der, wat déi Debatt war, wou am meeschten an der Chamber zeréckkomm ass, wou dräi Sitzunge ware just zu engem Sujet? Mengt der, et wier d'sozial Situatioun gewiescht? Nee, dat war et net. Mengt der, et wier d'Wuesstumsfro gewiescht? Nee, dat war et net. Dee Sujet, wou dräi Debatten driwwer gi sinn, dat ass de Brexit. Mat der Fuerderung vun, Mee elo misste mer dach oppassen a kucken, wéi mer eventuell nei Dausenden Aarbechtsplazen iwwert d'Finanzplaz kënne generéieren, wéi mär kënne vun deem Brexit profitéieren. Dat ass geckeg. Dat ass laanscht d'Realitéit vum Land a laanscht d'Realitéit vun de Leit. Mär hunn nieft deene Gesetzespropositiounen, déi mer gemeet hunn, hu mer awer och an deene leschte fënnf Joer, mengen ech, eng zolidd Aarbecht geleescht. A mär hu vill kritiséiert, datt déi Diskussioun ronderëm d'Verfassung éischtens falsch gefouert gëtt an datt se virun allem déi wesentlech Froen ausklamert. Mär hunn eis d'Méi gemeet a mär hunn eng Propose vun enger eegener Verfassung gemeet. An ech mengen, do muss een nach eng Kéier virun allem Hoffmann-Sender villmools Merci soe fir déi enorm Aarbecht, déi heen do geleescht huet a mat engem Text, dee fundamental gutt ass. Ech wëll Äech den alleréischte Saz oder déi zwee éischt Sätz vum Exposé des motifs vun där Verfassung virliesen, well se, mengen ech, ganz vill ausseet iwwer dat, wéi mär Politik verstinn, an den Instutiounen an ausserhalb vun den Instutiounen. Eis Verfassung fänkt un mat La démocratie ne tient pas dans un texte, elle naît

A sou hu mär, den David an ech, an ech mengen och de Serge an de Justin, eis Aarbecht an den Institutiounen gesinn, nämlech als ee Mëttel, wéi ee Politik verännere kann. A mer waren a ganz ville Situatiounen an der Chamber alleng. Ganz dacks war et zwee géint 58, wéi votéiert ginn ass. An de Serge huet 2013, wou mer den zweete Sëtz kritt hunn, an der Begeeschterung an am Enthusiasmus gesot, datt d'Verduebelung vun eise Sëtzer a Wierklechkeet géif eng Vervéierfachung vun eise Kräfte bedeiten. An ech mengen, en hat Recht. Mir hunn onheemlech vill Initiative geholl an der Chamber an Der gesitt am Rapport, wat mer alles gemeet hunn, och dat leschte Joer. Mer hunn virun allem ganz vill Diskussioune gehat, mer haten enorm vill Entrevuen mat der Zivilgesellschaft, mat Gewerkschaften, mat ONGen, mat deene Leit, déi um Terrain schaffen. An och wa mer ganz dacks zwee géint 58 waren, si mer awer net eleng. Mär sinn déi eenzeg, déi d'Stëmm vun deene 17.000 Schüler a Studente waren, déi fir hir Zukunft op d'Strooss gaange sinn. Mär waren déi eenzeg, déi d'Stëmm vun deene war bei den zwou Manifestatioune géint Fräihandelsaccords, CETA, wou och Dausenden an Dausende Leit op d'Strooss gaange sinn. A mer waren och op de Säit vun deenen 10.000 Leit, déi am SAS-Secteur demonstréiert hunn. An och do ware mer deelweis alleng. A sou versti mär Politik. A sou versti mär och Verännerung. An d'Leit zu Lëtzebuerg bewegen sech. An duerfir brauche mer eng Verännerung. A mär sinn engagéiert fir Verännerung. Mär sinn engersäits d'Stëmm vun deene Leit, probéiere mär an d'Chamber ze droen, an op der anerer Säit si mer bäi hinnen an nieft hinnen op der Strooss fir ze manifestéieren a mär dréngen hir Cause weider. An duerfir mengen ech, datt eise Mot d'ordre esou wichteg ass, engagéiert fir Verännerung. Méi Zäit Méi Undeel, méi vum Liewen! Lëtzebuerg brauch Verännerung a mär wëllen eis dofir asetzen. Merci.